Ah dann huet dach op elo! Kack Programm! Tjö, sou lo nach ert ee paar Sou, an hei wier mer erem bei enger weiderer Folg vun Trouble in Terrorist Town. Haut mat dobäi hu mer erem en groussen Lot un verschiddenen Spiller. Mat dobäi ass eise Grupp natierlech de Jeff. Den Tom, de Pol an dann nach den Tom ech. So eng Karte Moien. Äh, Moien. Mat dobäi hu mer nach den halwen Tacoclan, nee Tacodac Clan Server. Stellt Iech vir. Moien, de Claude hei. Salut, an hei den Gary. An de Charel.

Ech mengen net. Nee, dat wären se dann all. Ma mir spillen haut Tumble in Terrorist Town, dat heescht dir kënnt eis erëm nokucken, wéi mir hei erëm absolut net eens ginn an ons géigesäiteg erëm verdächtegen. Ech si scho gestuerwen direkt am Ufank, wéi der hei meng Läich gesitt. Se ass wonnerschéin. Déi läit hei.
Wahrscheinlech ass et awer net mäi Video, wou erauskënnt, dass den Pol säi wahrscheinlech. Dat heescht, dir hutt lo net gesi wéi eng Läich ech mengen. Da géing ech soen, vill Spaass beim nokucken.

Schitter schéist de Schand vu Igen Deen of an hoffen dat.
Et sinn natierlech och e puer Leit dobäi, déi wou net zu eisem Grupp gehéieren, déi probéiere mer esou gutt wéi méiglech hei vum Clan ze wech ze eekelen.
Dee war beim Cooper da, gleefs de nach? Et quackelt nach hannendrun déck wäit weider.

An da leefs de do eran an déi Dier an da gesäich hannen do geet nach e bësse weider, do sinn nach e puer Haiser. Ma wien huet dee vum Daach geknuppt ey, wéi krass. Ech hunn net mat wat ech getraff gouf. Och wann der dout sidd, dir kënnt awer e bëssen unterhaltsam weiderschwätzen, net dass et nach ze roueg hei gëtt. Just e bëssen duerchernee schwätzen. Ass einfach Bip gaang an du waars tot.

Den neien äh, Counter-Strike spielt mat den Zombie, dat ass halt mega scheiß geil. Okay.
Wie ich gënneg davon. Krut ech mol gesot, ech huet mol gelies Wieso? bessen.
Moment, Ech ich ha- kommen och bei iech gekroch.
Ech anscheinend besser, du spills äh, Counter-Strike an dann déi Zombie-Mods do.

Ah hei sinn elo mega vill neier dra gell? Jo.
Dat nervt mega krass gell. Ech hunn elo schonn zwee gesinn.
Geil.
Ech wëll dir deen aneren ofschéisse Webster an da gees du mech einfach beschéissen. Ech hunn Dinossaur ofgeschoss.
Wat hues du grad gesot gehat?

Hm.
Mir kënnen se einfach froe fir erauszegoen, dass se op en anert solle goen. Ah jo, déi ginn direkt. Déi maan dat sécher, well d'Trolle sinn déck fein, gell, déi maan och ëmmer alles wat je wëlls.

Oh dee verstoppt sech schéin marsch mer Welt. You cannot ask a player to spell innocent backwards, dat kenne mer dach vun iergendwou. Schreif dat op e Blat Pabeier man. Ech sichen emmer Leit gell, ech fannen nach kee Mënsch gell. Oh ech hun och keng Ahnung wou zer sin. Mee dat läit dodru well net nach een do ass.
A wou ass den? Keng Ahnung, wou ass. Äh, et lieft awer nach 4. Jo, dat wäert dann den Traitor sinn, ne? Geet zréck.
Un all Traitere, wann der C dréckt, kënnt der iech e Radar kafen. Dat ass den zweeten oder drëtten Item. Da gesitt der, wou déi aner Innocents sidd. Oh, gäil.
Oh, merci. E Radar.

Oder dat wësse mer.
Nee, okay. Wow, ech sinn hei am Untergrund. Ech komme vill wéi am James Bond. Oh, was denn? Dass et an der Zäit... Ech, ech war vill ze vill spéit dofir un. Et ass e Goldeneye Mod fir den Déngens ginn. Fir de Counter Strike, fir Half-Life Mod. Ass, ass de Goldeneye Déngens. All gëtt kal, Nintendo 64 Goldeneye.
Äh, Leider, ja. wie, ich, wie ich raus von Tundo huet schon kein Mensch wieder gespielt war bis schön
Ech hun den Dinos weg Idiot mal op äh, an de Kap geballert grad. Ah, okay.
Geil. Er leit am Dengen dran.
Ech will och hei sinn.
A Schéisser, Schéisser!
Dat Big Sniper geklaut. Ech will och hei sinn.

Firwat schéisst de Cooper da quai duerch d'Géigend? Ma well do uewen een erschoss gouf vun deem aneren an deen aneren huet iwwerlieft, sou. Jo mee ech hunn hien erschoss well hien op mech geschoss huet an. Wat mécht de Kiss King do? Zart Blit vu Bam zu Bam. Ja et ass Detective.
Hou huet säi Radio dobäi. Ass geil.
Au au au!

Hä, weess de wat, ech gi mech an déi Grupp umellen, da kann ech mir coole Playermodel huelen. Ech si sou eng Bitch, ech gi mech, ech gi mech héintwou umellen, fir datt ech eppes gratis kréien. A wéi wiesselt Dir säi Playerdéngen? Mat F3.
Sou, Join Steam Group. Ja, ech joinen oder kriegen souvill Punkte fir näischt. Yeah. Ja, geil.
Mach Gut. dat.
Ja, checking Steam Group Membership. Ah, en plus ass de Server jo am Fong déi cool awer. Ofgesi vun de Leit, déi wou sacken.
Jo. Jo, grad wéi deen hei mat sengem schäiss Déngen do flitt, Mann.
Hey, ech ginn se de Loverboy.
Hey, ich dir ja. net kafe wat leeft Ja ich kann lo kaf well ich mal muss kafe wanns du net dout bass Wie kannst du mech ah. gesinn Tom du bass gënnt bei mir an der Gegend ja.
nee.
no. Confirmed dat een
Oh wie geil ich kann an deitschen Saldo duelen
Jo aus dem Dingen aus dem Day of Defeat nee? Jo oder en amerikaneschen, dat ass e bëssen de Chef. Bof,
also ech si ganz zefridde mat mengem wou ech grad hunn.
Ah och déi schécks do vun Aperture.
Ass dat dote lo een oder net? Das ist hier die Frage.
So ech lafe lo mol als German Soldier ronderëm, ech fannen dat gutt.
Yes! Mein Tuerm, gi fort!

Wéi liese kann ass schäiss.
Jo do sinn elo Worter fir, wou ass dat iwwerhaapt?
Een Idiot dee gemute wëll ginn. Bonjour.